X'jiġina f'moħħna meta nsemmu l-kelma deżert? Jiġu f'moħħna ramel, sħana kbira u xi ġemel. Imma fid-deżert ma nsibux dawn biss. F'din ix-xandira qasira se nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-karatteristiċi ewlenin tad-deżerti li nsibu madwar id-dinja. Nikkalkulaw li kwart ta' wiċċ id-dinja huwa miksi b'xi deżert. L-akbar deżert jinsab fl-Afrika ta' Fuq u jissejjaħ id-Deżert tas-Saħħara. Madwar id-dinja nsibu kemm deżerti sħan kif ukoll deżerti kesħin. Interessanti nkunu nafu li fid-deżert sħun matul il-jum tkun ħafna s-sħana imma bil-lejl l-arja tiksaħ u t-temperatura tinżel anke taħt iż-żero. Biex jgħixu l-bnedmin, u anke l-annimali, fost ħafna affarijiet oħra jeħtieġu l-ilma, jeħtieġu l-ikel u jeħtieġu wkoll klima pjuttost ħanina. Fil-paesaġġ li qed naraw bħalissa tagħmel ix-xita, allura jikbru l-pjanti, jikbru s-siġar u nsibu l-ħajja. Imma madwar id-dinja nsibu postijiet niexfa fejn xita ma tagħmilx, allura ftit jew kważi xejn insibu l-ħajja. Bħalma ġa għedna, madwar id-dinja nsibu żewġ tipi ta' deżert. Insibu deżerti sħan kif ukoll deżerti kesħin. F'deżert sħun insibu n-nixfa u ħafna sħana. Ma jkunx hemm ħafna pjanti. Fid-deżert sħun insibu ftit annimali. Dawn l-annimali biex insejħulhom hekk tad-deżert. Huma kapaċi li jħaffru u jgħixu taħt ir-ramel minħabba li ma jistgħux jgħixu fis-sħana kbira tad-deżert. Il-parti l-kbira tad-deżert hija xagħri, jiġifieri kollha blat. Huma biss partijiet 'l hawn u 'l hemm li jkunu miksija bir-ramel. Insibu wkoll likeni u algi li huma pjanti jew ħaxix żgħar li jikbru anke fuq ħamrija fqira. Xi annimali komuni li nsibu jgħixu f'deżert sħun huma rettili, tipi ta' gremxul u sriep. Dawn huma annimali li m'għandhomx bżonn ħafna ikel. Dawn l-annimali kapaxu jgħixu ġranet sħaħ mingħajr ikel.

Il-ġemel hu l-aktar annimal li kapaċi jivvjaġġa f'deżert u jissaporti s-sħana kbira li tinsab fih. L-iġmla huma kapaċi li jaħżnu l-ilma f'boroż apposta li għandhom qrib l-istonku tagħhom biex b'hekk ikunu jistgħu jgħaddu anke ġimgħa sħiħa mingħajr ma jkollhom bżonn li jixorbu l-ilma. Fid-deżerti l-ħajja taf tkun kważi impossibbli, imma insibu dawk li jissejħu l-oażi. Oażi huwa post fid-deżert fejn ikun hemm l-ilma, b'hekk l-iġmla jkollhom fejn jixorbu. Araw din l-oażi li qiegħda ġewwa d-deżert in-naħa t'isfel tat-Tuneżija. Taraw kif hawnhekk il-ħajja hija iebsa, imma hija possibbli. Ħafna mill-pjanti li jikbru fid-deżert ikollhom għeruq twal li bihom jixorbu l-ftit ilma li jsibu.

Fid-deżert ir-riħ itajjar ir-ramel li jinġema' f'għoljiet żgħar. Dawn jissejħu sand dunes u jistgħu jkunu spettakolari għall-aħħar. Id-deżert jintuża minn xi nies li joqogħdu u anke jivvjaġġaw ġo fih. Dawn in-nies jissejħu nomadi u jkunu jiffurmaw familji u tribujiet. Joqogħdu f'tined u kampijiet u jfittxu dejjem xi oażi iżda ħajjithom mhix faċli. Jivvjaġġaw l-iktar permezz tal-ġemel. Insibu mbagħad id-deżert ikesħin jew aħjar it-tundra. F'deżert kiesaħ it-temperatura tkun baxxa ħafna u tkun ħafna kesħa. Fix-xitwa jinżel ħafna silġ jew borra. F'dan it-tip ta' deżert qatt ma jkun hemm sħana biżżejjed biex jikbru l-pjanti u s-siġar. L-annimali żgħar ikollhom iħaffru 'l isfel biex jevitaw il-kesħa kbira ta' wiċċ l-art. Nies li sikwit nassoċjawhom mad-deżerti kesħin huma l-Eskimos. Dawn jilbsu lbies oħxon magħmul mill-ġlud tal-annimali biex ma jħossux ksieħ u jipproteġu ruħhom mill-kesħa kbira tas-silġ. L-Eskimos jibnu xi iglú biex isibu kenn ġo fiha għal ftit taż-żmien. Iglú hija dar żgħira għamla ta' koppla mibnija mill-Eskimos u tkun magħmula minn blokok ta' silġ iebes. Hekk tajna ħarsa lejn id-deżerti kemm dawk sħan kif ukoll dawk kesħin. Taraw li madwar id-dinja teżisti varjetà kbira ta' paesaġġi u dawn kollha huma bżonjużi, min għal ħaġa u min għal oħra.